Ey mi tin yama bo bon bini no otro session masha masha danki pa tur di bonita reaccionnan cu nos ta recibi sea riba nos Facebook riba nos Instagram naturalmente tur esnan cu ta comment na momento cu nan ta mirando tambe uh, nos canal di YouTube nos ta aprecia inmensamente ta p'esey mes awe un bia mas Sinti bo na cas hunto cu nos? Masha masha danki pa ta on ariba nos canal di YouTube. Nos ta invita bo cordial. Si bo no a suscribi pa bo haci esaki, anto share cu bo friendsnan, no? Bo famia. Laga nos comparti e bon vibracion. Masha danki manera cu ya caba nos a bisa pa ta on. Awe nos tin un otro Unplugged Session pa bo. Nos ta bay combine cu un crenchi di entrevista di manera cu abo tambe por haya un tiki mas info di e cantante right pasobra pa mi ta importante pa bo conoce e cantante y su música su historia y su música den e caso di awe bo conoce Monica e ta ya caba un artista di cas segun mi Monica Monica cuanto bia bo ta ta seca nos laga nos ta masha serio manera tres bia ne o no. Sí, cu mi sí. Sí, segun mi sí. Sí, tres sigur. Tres biaha no? Sí. Sigur mi sí. Monica, Minimal. konta, tur kos ta A-OK? Tur kos ta bon. Nan ta bisa bo tin ku bisa semper mi ta bon. Mi ta bon, eksaktemente. Monica, bo sa em, pendiente pa e Unplugged Session di awe. Em, ma tuma nota, 2019 bo tabata tin un bon aña, hopi hit di bo. A zona dos mil diesnuebe, dos mil binti ku ta e temporada ku eigenlijk nos tur a drenta un lockdown abo tabata un di artistanan ku si a keda zona na radio. Kiko ta e meta òf kiko eigenlijk tabata e intenshon base esaki? Ku intenshon or did it just happen? Kon esei ta ta? Bo sa, eigenlijk mi a hasiel e Cu un intencion to. Mi ta kere ombo wes ta tin e intencion. E creatividad ta bini di mes. Loke mi ta bisa tur bia un lockdown no por stop un artista su creatividad. Anto den lockdown bo ta tin hopi mas tempo pa bo ta hopi mas bo sa bo no tin ruis bo ta mas bo por bin. Cu mas cos, mas creativo, mas letra, mas creacion. Dus mi ta kere den, den mi humble worst, mi a, mi a traha nan, anto mi a cuminsa traha riba nan, anto mi a dici'e. Den bo subconsciencia bo a intenciona tog. Si, pasobra mi a haya, por ehempel, mi haya comentario por ehempel di, si pero graba awor aki, pero nos. Bo por perform. Bo por perform. Sí. No heeft geen zin pa nos bay graba den lockdown anto no ta. Anto ami si a kere den graba den lockdown. Sí. Entonces mi ta prende no, pero I don't care. Mi no sa Sí. ki dia lockdown ta kaba of ki dia Covid ta bay. Ah, mi, mi no por stop mi creativiteit pone den kashi djes pasobra nos no por perform. Pasobra e hende ku ta skuchando radio, Aha. em, tur dia e no por keda tende mesun kos, tòg? E, Right. e mester E ke tin tende algu nobo. algu nobo. Anto, em, Bo mester ta prepará tambe pa na momento ku por habri, ku bo por performa atrobe, hende tin kos nobo ke tin gana di bai tende di bo den fiesta o gana di bai baila di bo den fiesta. Right. Pasko e intenshon ei. Poco di e m'a entrevista di bo di. Aha. E pregunta tabata ta, em, por cierto, lo ta masha leuk si nos tin di bo tambe Sí. on un bia huntu ku nos, Hopi right? great, hopi Pero great. m'a puntrele, mi di kuné, em, si el a skibi den lockdown. E di cu mi roof mi tin un schrift casi yen. Wow, juist. Abo tambe, Monica? Abo mas kibi basta den lockdown. Sí? Sí, sigur, sigur. Ki tipo di inspiracion bo ta haya den lockdown? Bo sa, e ta bay, e ta diferente. Depende e mood e di of wak un inspiracion por sali cerca mi. Por ta mi a cabe wak un film cu por ta e concept, e topic dje film tabata. Mi ta bisa hey! E koki ta bira un kantika. For ta m'a tende un zin, un zin of un palabra ku ta inspirá mi van ey, e koki a el a el a raak mi, anto mi ta kuminsá skibi. Anto meestal mi ta sa mesora ku e ta bai ta e ta bai ta bon na momento ku mi skibi mi ta skibi Fe riba te abou. Te abou. Sí, mi ta skibie Annie Stuphondo. Ke men couplet, chorus, bridge, tur kos. Mi ta bira skibie te, sí, e ta sali gewoon Fe riba te abou. Pero e obrita letra of ta melodia tambe? Um, hopi bia ta letra i melodia mi ta skibi ora mi ta skibiendo, sí. Mesora. Sí. Ke men bo, um, bo ta hinka like tur kos eigenlijk. Bo ta, bo ta, bo ta skibi, bo ta intenshona e melodia, e armonia tambe, hoor ei? Anto bo ta hiba tur kos e ka e areglista? E areglista, korekto. Of e ta fine tune? E arrangement eigenlijk di mes e areglista ta atende esei pero mi ta bisa por ehèmpel kon mi kier e volgorde pero mi ta lucky ku la ultimo tempo mi a traha por ehèmpel ku JF mes ta un areglista ku mi a traha. John Francis? Si, ku eigenlik e promé bia e pa semper tabata JF anto e klik tabata te. Dus mi no mester bis'é hopi. Anto den caso di di di Marvin Snijders por ejemplo que escribi CU pa mi tambe esa e conoce mi tono di mi color di stem esa kico ta ami kimen ami ta Marvin a scribi na dos mil diesnuebe no? Correcto. Yo para de no? Yo para de, si. Ei no mi tende no. Nan mi tene djo para den. Ey, introducí Albert. Albert Josefa, eigenlijk miembro di Bene Mayor, anto e tin pe e HPA, cu ta eigenlijk anto e mester toqué tambe. E djo para den? Sí. Nan mi no, dame un tiki di dje, dame un tiki di dje. Let's go. Pueblo mi ta bai bo dilanti Cara na laira anto cu fe Ban Carcao, ban Uña, wey.

What? Mira ki, kiko ta sinti kando un sehu sin enter e e banda bo tras o e grupo bo tras eigenlijk? Weird, no? weird pasobra ta- bo ke ranka, bo ke bo ke bai, e ta Sí, pasobra trek e bo. pies ta ta pidié. E ta pidié, anto tin asina tantu koro den dje tambe Sí, ku bo, sí. bo sa? Pero ora ku mi ta wak bo ah, kant'é, zeg maar, ah, riba, em, Riba tarima Cantador Mayor dos mil diesnuebe ta como si fuera cu I don't know ta manera bay un forsa Sí. den e caso aki nan mi ke bisa di di arriba Dje pero ta arriba, como sí. si fuera ta ta tin un cos na bo pianan tambe cu bo Sí. tabata bo ta tin un forsa Sí. kico e pies aki nan eigenlijk ta nifica pa abo personalmente pasobra hopi biaha nos ta Nos ta canta pieza cu no tin un coneccion cu nos personalmente. Pero kico esaki ta nifica pa abo, Moni? E ta, e ta, loke bo a bisa, e ta uplift mi. E ta tur loke mi ta kere den dje, eigenlijk. Anto, esey ta loke Marvin ta haci bon. E sa precies, mi ta bisa, Marvin, melodia, letra cu inhoud, ku melodia. Dus esei na dus e kontenido pa mi ke melodi si mester tin Pero e piese ki el a wòrdu skibí pa bo òf Marvin a skibí en ku a yama bo? No no no, tabata el a wòrdu skibí pa e. No el a wòrdu e ta ègt pa mi, ke mi mes kos ke sun di ai promé tambe kual el a. Blow mi away kuné tambe ku tambe mi stima masho pi mes. Anto e aña aki el a bini dal mi esaki mi a manera mi tende mi kurpo ku e kepe vèl anto momento ku mi ta riba stage pa mi presentá e kantik aki mi ta mi ta kòrda awor ke ainda kon mi ta sinti mi e momento e hon kepe vèl manera. Ki bo a sinti? Out of body experience pasobra bo ta e ta manera kòrda bo bo ta bisando. E letranan ta hopi krachtig, anto por ehèmpel, simpel, si Dios ta ku nos, ken por ta kontra nos? Anto, si pueblo uni forsa, Kòrsou lo keda kla. Si nos traha huntu, anto ta kosnan ku mi ta mi ta kere den dje, anto p'esei ta sali di kurason, si no mi no por interpretá un kantika pa yega na hende. Pero e ta un, e ta un Cancion cu ta exigi hopi di bo vocalmente tambe, homie. Wow! Sí, pasobra e kemèn di ta de tono y mi tin bo e kant'é. Mi ta lubidá cu e kantica ta kore tambe. Bo a kant'é awe den e mesun tono cu bo a kant'é Cantador Mayor dos mil diesnueve? Sí, sí, claro. Si no, mi ta haña hopi problema cu n'é. Ey, nos manda e saludos nan cordial, en particularmente pa Marvin, Pikachu, danki bo tene dui, nos ta aprecia inmensamente, Marvin ta fenomenal compositor, cultural nos tin di bisa, sa si Marvin a yega y skibi cancion comercial tambe Moni, el a yega skibi? Bo ta bo ta corda Puente y Tambu ta Marvin tabata skibi nan? Cua di nan? Cua di nan? Ah Calacuna mes ta Marvin, mayoria di nan ta Marvin a skibi. Calacuna ta masha great, bo sa cu ta un di mi favoritonan di kuentitan bu, no? Marvin a skibi nan anto, no? Esun tambe, esun di Lalalili lalala, lalalili lalala, ora awa sero kai. Ah, ora awa sero kai. Si. Si, si, si. Pero again, ok, pero kultural. Bo ke mèn. Mi ta papiando den genre di, por ehèmpel, un relax òf un pa semper. Si. Sí, comercial tambe, comercial tambe. Moni, dos mil diesnuebe manera cu nos a bisa tabata un bon aña pa bo. Awor aki nan finalmente e medidanan a suavisá, nos no sa ainda e entertainment sector con y ki ora e lo por ta igual. Bo ta kere e lo bai back na e regular. Esey lo ta mi deseo di mas grandi, pero mi ta kier awor di ke lastimamente no ta realista pa mi bisa si. Pasobra nada no ta normal awor di ke ainda i e nos no tin un vooruitzicht tampoko largu op lange termijn kiko kon ta bai ta aki un par di luna. Anto esey lastimamente mi no mi no ta kere ku op kòrto termijn. Lo e ta precies mane tabata ta na dos mil diesnuebe prome cu prome cu covid. Pero Monica em laga nos papia e cos manera e ta. E em a conversa cu hopi hende durante de ultimo ratonan aki. Em e lockdown pa abo personalmente como hende pasobra hopi biaha como artista, como cantante nos tin. Nos tin un un shield. Yep. Anto hopi hende ta mira nos manera superwoman of yes. superman yes. keriendo ku nos no ta lucha of nos no tin preokupashon. Awi tovallig ma bisa mm -hmm. kosa kinan na radio. Ku bo ta mira mi kontentu. Ya, of e presensia di kontentu no ta e ousensia di preokupashon. Sakto. He said it right. E ta. Kon abo personalmente a pasa e pandemia aki? Ainda nos ta den dje, pero Babi sami ta mi ruf tabata duru. Tabata duru. Inspira nos hendenan. Si mi di Magdi ta gewoon echt completamente honesto manera. Si. Semper mi ta honesto pero manera bo ta bisa tin bia toch bo ke bo ta pa bo proteha bo mes bo tin toch cierto cosnan cu bo ta hold back anto. E lockdown dje rondo aki ami a sinti el e hopi mas, pa mi e tabata ta hopi mas moeilijk esun prome. Ma kere juist nu le ta bai ta mas facil pasobra bo a make e medio un biaha caba. Pero mi ta kere e ain cu nos tin trazi lomba aki cu den den nos casa cu musiconan cu nos ta esaki ta nos uitlaatklep. E no ta nos entrada so, e ta nos uitlaatklep cu ne Nos a haña energia dor di bai perform. Nos a energia di hendenan, nos ta duna energia, nos a haña energy. E koi ta yena nos, ta hasi nos happy, ta duna bo e adrenalina ei. Anto si bo tin mas ku un aña kaba ku bo bo no tin esei, anto mi di kere e lockdown aki pa mi tabata hopi mas difisil, mi mi tabata ta ma ma M'a sera mi mes hopi, ma m'a realisa op un gegeven moment ku mi tabata ta seg af pa bai seg un amiga na kas òf algu. Mi ta bisa si si nan ta tende mi awa kinan sa bo mor. Nan sa bo so. Despues mi ta bisa nan. Eerlijk van bosaki te mi ta bisa nan fue mi bali me hinda si si si bon bon bon mi ta pasa kira mi ta pasa oro si ora e bon sinku or pero a mi sa kaba bai bai den ku mi no ta bai pasobra mi ke ta hon den mi kamber mi ke ta riba mi kama mi ke hon just bi pasobra mi no por a bai laman tampoco entonces laman ta mi otro uitlaat kla mi no por a bai laman mi por kanta perform. Sí. So ba ba gewoon kita mi mi Sí. mi kos Pero e sentimiento ei ta kos ku nos tur ta tin, Sí, Monica. juist. Anto un ta tur hende ta ta papia dor. P'esei mi a bisa Ki bo hoy. ta sinti ora bo ta kanta? Happiness, felicidad, gewoon un un happy, eh, energia, mi ta sinti mi free, mi ta sinti mi Kanta pa mi, Monica. Di ba. Ki bo ta kanta pa mi? Mi Ban ta pa bai mi. kanta pa semper pa bo.

Yo, yo, yo, yo, yo. Hey, Tú, what's up? Hopi love, hopi love. Bueno, ta conmigo por siempre, lovers. man. Hey, Monica, mi de agradeci mi inmensamente. Masha, danki pa compartir cu nos. Danki pa invitacion. Bom mesa, nos ta Albert, danki na abo tambe, Dudu. Nos ta aprecia inmensamente, Moni. Bom mesa, nos tin un love special pa Sí. abo tambe. Danki, igualmente. Masha, danki. Danki, Duce. Shana, nos ta kere risibi imensamente pa e rato ku nos a kompartí ku otro. Danki pa suskribí na nos kanal di YouTube, sigui nos riba Facebook, riba Instagram, sigui Monica tambe riba Facebook i Instagram. Nos ta tupa bo na un otro un session. Masha danki, tene un otro un oportunidat.